Ya tabi peninga selamat betemu baru kitai ke sekali tu. Nyadi begulai baru kita enggau aku pengeluar program Tapang Bekumbai. Au ke sekali tu aku datai baru. Nampung ke kita cerita udah laun. Tusun ke empat ke sekali tu bala peninga. Au ba ketu meh bunyi cherita udah laun tusun ke empat ke sekali tu bala peninga semua. Udah ketemu makai aku lalu ba beli ke barang mimit maya nya. Telipon ke diengkah ka aku ba kuchit tanchut, majak ga begetal maya nya, nyau aku ga geldi, kasek ke telipon majak begetal. Majak tu deh indu ngeh nya telipon, singin asai ati aku ka muai telipon ngagai tun sampah maya nya. Tang enda kempang ka ati aku. Enti telepon ulih iya meli, sanggup aku muai ngagai tun sampah. Tu enda sanggup ka aku. Amat meh telepon aku semina telepon pichit. Sayau meh aku ke telepon tu. Enda agi ga aku sayau, enda agi ga aku ngenyadi ke indu ngah nya. Au bendar diri ga tudah aku tu ringat. Au meda bendar amat telipon nyau begetal. Ka penda saut aku meh telipon nya tadi. Hello. Ya nama agi. Nama agi enda puas ati deh. Enda puas agi nganu aku belaya enggau aku pia. Tadi udah belaya enda puas ga. Enggai enda belaya ba telipon pia. Pia ko aku nyaut maya nya. Kasal diri ga jaku aku maya nya. Sigi baka bunyi saut orang agi diah ati menya. Enda aku nganu diah agi. Aku udah nemu utai ke amat. Aku nemu aku salah. Enda patut ga aku ngaga diri baka nya. Udah tu enda aku ngaga diri baka nya agi au. Eeh. Nadai masa aku ke ninga utai tu agi. Ka meli tiket Spheres aku tu. Ko aku majak enggau penemu aku empu dia. Iya nama di udah enda sayau ke aku agi. Pia ko iya nanya aku maya nya. Sayau buah ke mayau. Pia ko aku udah enda ada utai di sebut. Aruh mih indai ngumbai ku tuyu tadi. Nyau nyabak bini aku dinga aku ba telipon maya nya. Apo, ketegal nyebut sayau buah ke mayau nyabak ga? Pia ku aku bejaku bedalam ati. Ninga iya nyabek, aku lalu madamka telefon. Kapa ninga orang nyabek? Leginya aku bai sinu. Pia ku aku bejaku maya nya. Au aku udah nya lalu meli tiket seperis. Nasib ga maya nya sempat aku ngena last seperis ku jerita. Baru duduk tudah aku ba dalam seperis. Ninga indai ga telipon baru. Aka kai indai tuai tu. Udah indu ngah indai ngah ga telipon. Pia ko aku nyung ka kai. Hello. Nama indai? Pia ko aku nanya indai. He, tusah aku berunding ke seduai ditu at. Pia ko indai nya betosah-tosah. Eh, deka sibuk ke iya deh indai. Anang peduli kia alek ka ja indai. Ko aku ngasoh indai enda peduli ke bini aku nya. Iya kati aku enda peduli iya ga menantu aku. Iya deh anang aga menantu aku ke nya deh wat. Enti deh enggai ke pepat ti deh datai ditu legi. Pia ku indai nyumbajek ngemang ke bini aku. Eh indai. Padah enggah apai ngambi aku legi. Ngena lah spries aku tu. Pia ku aku nyu ngelimpang kerandau kami dua indai tadi. Indai nyu enda munyi agi. Semina ke bedemuh aja didinga aku dia. Maya ba dalam spries, nyau buring ga aku dia. Ka penda, macha misis bini maku maya nya. Nyau aku ga bedemuh. Ninga bini aku nyu majek besuhi-suhi dia. Majek mega ngasuh aku pulai kin baru. Sempat ditudah aku tu malas misis iya maya nya. Dia aku madah, aku enggai pulai kin agi. Udah ke madah munyi nya? Udah ke madah enda pulai kin agi? Peda aku nyu majek datai sedatai misis iya dia. Misis iya dia, Madeh ka agi aku kitu ka ngambi aku. Apu, Untung amat meh aku tu deh. Inu ngeh ka ngambi aku. Kumbai baka ngambi anak manuk ngambi aku. Pia ko aku bejaku kediri bedalam sparis dia. Au gila baru ga aku maya nya. Dia aku malas misi sia. Endang ngasuh iya nitih ka aku ke tu. Dia mega aku madih ke nelan bilun. Ka nelan bilun ke dikena iya ngica ke iya takut. Raya ga pemelik aku ku jerita. Nyau ka nelan bilun. Au nyampau tudih ka takut. Nyau ngasuh misi sia panjai agi ke datai. Ka iya dinelan bilun ke dikena aku nya, aku sigi ngambi dipulai ngagai aku baru laban aku agi sayau ke dek. Enti dek agi sayau ke aku, dek anang enda ngambi aku dek ba iput pegila. Iga ga dingai ngampun ke aku. Enda disayau ke aku, sayau mimit pama meh. Pia ku misis bini aku maya nya ke sempat dibacha aku. Eh, nang ngambi dih ba iput aku tu. Nya indai aku ngambi dih pegila. Ari tadi iya bendar ngemang ke dih. Pia ku aku malas misih si dia. Iga ga dina kasih ke aku. Iga ga dih bekenya. Jampat amat mati dih berubah. Nesal aku ditu au. Puas aku tudah nyabak. Pia ku Misia sai madah kediri empu pua sida nyabak. Ih, ka Eddie nyabak, aku peduli apa. Agi sabak deh nya, bedau ulih nyuman ka ati aku ketelih tu nya wai. Pia ku aku bejaku kediri maya nya. Aku lalu enda malas Misia sai agi. Kapa ke kiruh ke Misia sai agi? Raya ga penyai aku maya nya. Bini udah ga minta ampun, udah mega ngaku penyalah diri, tang meh mimit nadai aku ngasai ke bisi pengasih ba dalam ati aku din. Engka baik agi ringat agi pedih ati meh nya. Aku nyau ngasai kediri enda baka ke suba. Enti suba aku tu meh puas nunduk ke iya. Tang diatu, awak kia menundukka aku. Nya baru nemu sapa aku. Diatu baru iya nemu sapa agi kejam sapa agi jai. Nyau ketawa ga aku maya nya. Orang ke nyabak orang ke tusah ati aku ke gaga. Laban munyi ku aku, ke sekali tu lak kia nundukka aku. Laban aku udah puas nundukka iya ngelama tu. Au nyunak berasaika aku nyu udah datai ga ba rumah. Peda dulu agi ginai ngipa aku ba mua pintu. Akai dai akai. Raya laban pulih buduk tu legi. Pia ku aku nyaungka akai ba dalam ati aku din. Enti indai ninga aku ngumbai pulih buduk, enda idup aku dinsah ke indai. Ukai bula bula indai aku ko jerita. Enti udah nganu apai dulu agi bebungkung enda puak enti indai udah meletup. Au peda aku mega indai nyu sibuk betelipon ngagai bini aku madeh ka aku tudah datai. Pia mega indai lalu nyuak ngagai aku telipon iya. ngasuh aku berandau enggau bini aku. Nyah wat, saut dek tu. Nya bini deka berandau enggau dek. Pia ku indai nyua ke telefon ngagai aku. Hello? Hello hello. Enda ninga enda ninga. Nadai kredit agi tu nadai kredit lima sen enda agi bedau. Pia ku aku ngisin kediri laban angai berandau enggau bini aku nya. Nya meh indai lalu ngambi hinga. Lalu nyipat aku enggau hinga maya nya. Nya, agi di tuyo dia. Isi sin pos hadin. Lawa-lawa put ke kula. Pia ku indai nyo nemu nyebut isi sin pos hadin lawa-lawa put ke kula. Eh, salah nombor dik indai. Dik anai nyaut telepon sengapa dik indai nemu utai scammer dik. Pia ko aku madah ngagai indai maya nya. Ngena aku munyi nya laban enggai berandau enggau bini aku. Laban maya nya aku agi ninga bini ku nyabek. Kapa ku berandau enggau orang ke nyabek? Entah meh. Nyabek amat tau ke nyabek bula aku pen enda nemu. Mau orang diatu nemu belakun mageng. Au telipon indai mega lalu dipadamka aku. Nah rindu deh tudah aku teninga orang nyabek. Indai Neighbour sebut, nyama melut mata meda aku madam ke telepon. Anang ngaga endo bekenya la Wat. Mali kitai bekenya. Uji bejaku manah kitai. Pia aku apai nyo bejaku puas kena munyi. Bisi ga ati aku nyo sinu maya nyo. Udah ke ninga jaku apai munyi nya. Bisi mega ati ku nyo kasih. Meda udah ngasuh bini aku nya bendar nya bea. Ehh awek ke dulu mih apai anang bangat ngemang ke iya seduai. Seduai enda ngemang ke aku. Enda seduai nemu pemedis ati aku ditu. Bangat danu iya aja aja aku tu. Tu aku malas lapa deh. Ku aku nyaut apai ngui indai maya nya. Wat, kitai lelaki mesti ka ngalih kediri wat. Enti bala sama enggau alih, nama penyadi nama penguntung? Bebini belaki tu ukai sehari dua wat. Anang bekenya agi ning gaga endo. Kasiah iya, anak orang nya wat. Ko apai nyu nima laku baru. Amat munyi ko apai di nya wat, mali ngaga orang baka nya. Ni Petara ngampun ke orang salah? Enda patut ke kitai nulung ngampun ke penyalah orang? Pia ku indai nyo nyadi pederi ga dia daripada aku. Aku enda munyi aja maya nya, tang ninga aja me utai ko seduai iya nya. Ngai nyadi ga ka bemunyi, nadai puin amat aku ka nimba seduai iya. Seduai ga majek ngemeng ke menantu asi seduai iya nya. Berasai amai jaku apai enggau indai maya nya sepe aku. Nyau berasai ngagai lubuk ati aku din. Nyau meda telipun ga aku maya nya. Meda inu ngeh nyau telipun baru. Panjai seput ditarit aku maya nya ku jerita sebedau aku nyaut telipun nya. Yah terima kasih ngagai bala peninga. Nyadi cherita udah laun ka sekalai tu di lengka ka aku enda ka tu dulu. Au ngarap ka kitai betemu baru ba tusun ka lima. Au aku minta ampun bala peninga enti nyema audio tu enda berapa manah laban maya aku menu ngerakam tu tadi dia di hari ujan memesi. Au nadai jaku bukai bala peninga semina meri terima kasih enggau selamat malam. Mupuk dulu aku.